סענדער בלאנק און זיין געזינדל, א ראמאן אין א ראמאן. לאמיר זעהן וואס דא גייט פאר, עפעס א נייע מעשה, א מעשה אין א מעשה. דאס ערשטע קאפיטל, דער פארהאנג הייבט זיך אויף און די קאמעדיע הייבט זיך אן, צו א גרויסן צוויי גארן דיקן צוויי גארן דיקן מויער אויף די שענסטע גאס פון די שטאט, אין ניען, אדער אפשר האט עס עפעס א אנדערע מינע קלאנג אין רוסיש, ווייס איך נישט. אזוי הייבן אן אלע ראמאניסטן, אזוי הייב איך אויך אן, פארן צו און פארן אפ א גאנץ פרי מארגן פעיעטאנען מיט דראשקעס מיט פארשידענע פארשוינען, די פארשוינען שפרינגען אראפ און באצאלן דעם קוטשער מיט די ברייטע האנט נישט געדינגען זיך. חוץ וואס עס פארן אהער א גאנצע טאג מענטשן איז שוין דא געווען צוויי מאל דער דאקטער קלוגער און נאך יעדן מאל וואס ער איז ארויסגעגאנגען פון דאנען האט אים באגלייט א יונגערלייט מיט ווייבער און האבן מיט אים א היפשע וויילע פארבראכט אויף דעם טראטואר. און איינע פון די ווייבער די יונגערע. האָט אַלע רגע צוגעטראָגן קלאָר ווייס טיכל, אַ קלאָר ווייס טיכעלע צו די אויגן, און האָט חוץ דעם געשנייצט די נאָז מיט אַזאַ כח, גלייך ווי זי וואָלט געוואָלט אויסשנייצן אינגאַנצן אירע צרות דורכן נאָז. דער דאָקטער קלוגער האָט זיך באַרואיקט מיט אַלע מעגלעכקייטן, ער האָט האָט זי באַרואיקט מיט אַלע מעגלעכקייטן, ער האָט אויסגעשאָטן, ער האָט אויסגעשאָטן פאַר די אומגליקלעכע פרוי אַ סך, מיט שיינע ווערטער וואס איך מיין אז קיינער האט פון זיי ווינציג וואס פארשטאנען מאכן אז דער דאקטער קלוגער האט ליב איבערצושיטן זיין שפראך מיט זייער פיל הויעכע ווערטער אדער גאר ווערטער פון דער מעדיצין. בארואיגט זיך מאדאם זעמל, קומט צו זיך, באטראכט זיך אז איר זענט א מוטער פון קינדער, א יונגע מוטער, וואס טוט איר דאס? זייט רואיג, אייער פאטער וועט אים יעצט השם זיין געזונט. אמת ס'וועט דארט איבערטראגן זייער א שווערע קריזיס, נאר די נאטור פונעם מענטש איז שטארקער פון אייזן. איר האט געוויס געהערט דאס ווארט א מענטש איז שוואכער פון א שטרוי און שטארקער פון א שטיין. א וואויל ווארט כ'לעבן, א קלוג ווארט. מיר דארפן זיין צוגעגרייט צו אלעם, ווי א גרויסע חכם האט געזאגט, סיוויסע פאצום פאדראבעלאם, איך ווייס נישט וואס דאס מיינט, פליז איך בעט אייך איף איינער ווייסט לייגטס אריין אין די קאמענטס. אויף אונזער לשון הייסט דאס, אה דא האסטו שלום עליכם טו די רעסקיו. אויף אונזער לשון הייסט דאס, ווילסטו שלום טו גרייט זיך צו א מלחמה. פארשטייט איר מיינע ליבע דאמע? אדיו. און צוויי זייטס געזונט און אין צוויי שעה ארום בין איך ווידער דא. אז דו ווילסט שלום גרייט זיך צו א מלחמה. יא יא. אוי שוויגער, איר פארשטייט וואס דעם דאקטער זאגט? אוי שוויגער, איר פארשטייט וואס דער דאקטער זאגט? ער זאגט מען דארף זיין גרייט, מען דארף זיך רעכטן, איר פארשטייט שוויגער? אוי איך ווייס נישט. איך ווייס נאָר, אַז איך בין אומגליקלעך, עלנט און אומגליקלעך. וויי איז צו מיר און צו מײַנע יונגע יאָרן! פֿון דעם טיפֿן האַרצן איז דער מחבר זיך מודה ומתוודה, אַז דער טויט פֿונעם נגיד מאַכט אויף אים אַ סך אַ גרעסערן אײַנדרוק ווי, למשל, פֿון דער קבצן. ער האט זיך נאך ביז אהער נישט אפגעגעבן קיין דין וחשבון פארוואס דאס איז אזוי, דער קאפסטן איז דען נישט אזא מענטש ווי דער נגיד? פארוואזשע הערן מיר אויס גאנץ קאלט ווען דער שמש קלאפט מיט די פישקע צדקה תציל ממוות אז יאסל דער שניידער אדער העשל דער שוסטער איז געשטארבן, און אז מ'זאגט אונז איר ווייסט רבי יאסל איז דאך געשטארבן אדער רבי הערשל איז געשטארבן, טוט עס אונז א כאפ און א טראג אין די לופטן, און מיר ווערן פארפלאצט, הא? וואס? רבי יאסעלע? וויפיל איז געבליבן געלט? וויפיל קינדער? ער האט מסתמא געלאזט א צוואה, אזא גוטס, אזא גוטס, רחמנות איך לעבן אויפן ווייבל, וועט אונז דען קומען אויפן זינען אפילו צו באדויערן די לאגע פון יאסל דער שניידער, אדער הערשל דער שוסטער'ס אלמנה? ווער וועט זיך דאס פלוצים אנידערזעצן מאכן א רעכענונג וויפיל קינדער זיי האבן געלאזט, ווי וועלן זיי זיך פריטוליען מיט די וויסטע אלמנות זייערע מוטערס, און וואס וועט זיין פון זיי די תכלית? מען קען אבער פון דעם אמת נישט אוועקגיין אפילו אויף קיין איין טריט, און מיטן גאנצן ווילן באגערן מיר זיך צו וויסן, באגערן מיר צו וויסן, וואס טוט זיך דא אין דעם דאזיקן הויז? ווער איז דא אזוי מסוכן קראנק? מיר ווייסן אז דא וואוינט סענדער בלאנק, כמעט דער גרעסטער גביר פון די דאזיקע שטאט. קען עס דען קען עס דען געמאלט זיין אז סענדער אליין זאל זיין שלאף אין אזוי מסוכן שלאף? מיר קענען דאס שוין מער אויף זיך נישט טראגן און בעטן אונזערע נייגעריגע ליינער מטריח זיין זיך מיט אונז צוזאמען צו סענדער בלאנק'ן שטוב אריין אים מבקר חולה צו זיין, נאר לעת עתה וועלן מיר אויף א וויילע אפשטעלן זיך דא פון הונטן און צוהערן די שיינע רייד וואס פרויקע די מעשארעס האלט פאר דעם גאנצן קאמיטעט דינסטן משרתים און פריקאטשיקעס. די קאשטשיקעס, און הגם עס איז זייער נישט שיין איבערהויפט אונטערצוהערן זיך, ובפרט נאך אין קעך, אין קאך, וואס דינסטן רעדן צווישן זיך, נאר וואס זאל נעבעך טאן, זאגט אליין די איין ארעמע פאנאראמשטשיק, וואס וויל צופרידנשטעלן אלע זיינע ליבע געסט, וואס זאל נעבעך טאן א מחבר, א ראמאניסט, וואס וויל אז אלע קלאסן ליינער זאלן זיין צופרידן? לאז אייך צו קיין לאז אייך צו קיין חרפה נישט זיין, איידלסטע דאמען, צווישן אייך געפינען זיך אסאך באלעבוסטעס אזעלכע וואס שטייען נישט איינמאל מיט מיטן אויער אונטער דעם טיר צו כאפן עפעס א ווארט פון די דינסטן אין קעך, פון דעם רעדט מען שוין נישט, אז א שוויגער איז מחיוב זיך אונטערצוהערן, וואס רעדט עפעס דאס איידעמל מיט דער טאכטער אויף איר, אויף דעם שוויגער? און די שניר פון איר זייט מוז דאך אוודאי וויסן וואס שישקעט זיך עפעס דעם שווער מיט דער שוויגער דארטן, און וואס ווינקט עפעס דער שוואגער מיט דעם שוויגער, שוועגערן, אוירן, מיינע ליבע פריינט, אוירן האט אונז גאט געשענקט במתנה, אז מיר זאלן דאך זיי הערן וואס מ'רעדט. איך ווייס נישט, זאגט פרויקע, ווישנדיג די גלעזער און קייענדיג קארענערס, קייענדיג קארענעם לעיקעך. איך ווייס נישט וואס פאר א רוח האט זיך אריינגעכאפט צו אונזער אלטן אין בויך אריין, אליין ליגט ער ווי א קלאץ, אויסגעצויגן, מיט אנגעבלאזענע באקן, מיט א רויטן פיסק, מיט א קארק. אויף מיר געזאגט געווארן און שרייט ווי א משוגען קעלבל, אוי מיין סוף! אוי מיין עק! נישט מיט אזא פנים לייגט מען אין דער ערד אריין, ניין! און דער דאקטאר גיסט אים, גיסט אין אים רעצעפטן מיט פלעשלעך מיט דער איך ווייס וואס, מען זאל ביי אים פרעגן וואלט איך אים געהייסן, מען זאל ביי אים פרעגן וואלט איך אים געהייסן אויסטרינקען א גלאזל מחוץ נייעל, א טאפ סאראוועץ מיט א דריי קריגלעך זויער מילך וואלט עס אים באלד געעפנט די אויגן, נישט אזא בויך נעמט מען מיט פלעשלעך, טאמער איינער ווייסט וואס מיינט ריצן אויל, ריצן אויל, אה ריצן אויל, כ'ווייס שוין וואס מיינט ריצן אבער סתם קיינע אויל, א טאפ סאראוועץ, וואס מיינט סאראוועט ווייס איך אויך נישט, פאר איידער איינער וויל מיך ארויסהעלפן לייג אריין די באדייטונג אין די קאמענטס. די באלעבאסטע וויינט דאך און זאגט אז ער שטארבט שוין אוועק, האט זיך אנגערופן זעלדע די קעכין און האט אריין געקוקט אין אויווען אריין, זי זאגט, שפייט איר אן א פולן פנים, האט פרויקע מיט היץ געענטפערט און ארויסגעשלעפט פון קעשענע נאך א שטיק לעקעך, זי ווייסט דאך יא מער פון א טויטן, דאס האבן מיר די קינדער איינגערעדט. דאס וואקסט פון רעוועקן. וואס מיינט רעוועקן? וואס האסטו צו מיין מאדאם פרויקע? האט זיך איינגעשטעלט פאר איר באלעבאסטע א יונג מיידל פון א יאר צוואנציג מיט דעם נאמען מלכה סאסל, דיין מאדאם? איז אויף איהר פרויקל אנגעפאלן, דיין מאדאם וואלט שוין לאנג געוואלט אז דער אלטער זאל אויסציהן די פיסלעך, פארוואס, דאס איז שוין אונזער עסק און דאס איז שוין אונזער עסק און נישט פאר דיין קאפ צו פארשטיין אזעלעכע זאכן, דיין רעבעקע קען נאר שפילן און קארטן מיט פרעמדע יונגעלייט. און אָסיפּן אַרויסגעש און אָסיפּן אַרויסשטעלן דרײַ פֿייגן, און אַ מאָל שטילערהייט, אַז קיינער זעט נישט, אָפּשטעקן אים טאַקע אַ פֿינצטערן פּאַטש אויך. פֿון וואַנען איך ווייס, דאָס איז שוין אונדזער עסק. זי האָט אַזוי ליב דעם טאַטן, ווי אויגן ווייטיק. זי קען נאָר אָפּנאַרן אים גוט. און יעצט, אַז ער איז עפּעס נישט געזונט, האָט זי זיך עס אַ ביסל צעפּעסטעט. נו נו, גראד איז זי יעצטער געווארן א גוטע שוועסטער מיט דעם שוועגערן, זי שישקעט זיך מיט איר און סודערט זיך א גאנצן טאג, און נאכדעם שיקט זי מיך איך זאל שטיין אונטערהערן זיך וואס רעדט דארטן סאני מיט די שוויגער, א גוטע סחורה דיין רעבעקע, קיין מעשה נישט, מיר קענען זיי, מיר זענען דא אויך נישט קיין נעכטיגע, פארשטייסטו מיך? מיין מאדאם סאני, מיין מאדאם סאני אדער סוני, סוני אדער סאני, לאמיר גיין מיט סוני, מיין מאדאם סוני הערט צו ווי דעם פאראיאגעריגן שניי, מיין מאדאם סאני הערט צו ווי דעם פאריאריגן שניי, האט זיך אנגערופן זלאטע די שווארצע סאני'ס דינסט מיידל. ביי אונז אינדערהיים, דיין מאדאם האט איר פרויקל איבערגעשלאגן, איז אויך געקומען אהער טאנצן אויף די חתונה און אפלעקן א ביינדל, נאר האט צייט אביסעלע, פו, דא האט פרויקל אויסגעצויגן א לאנגן סווישטש, דיין מאדאם האט אויך נישט פיינט קיין פליאטקעס פירן און אנרעדן אויף איר אייגענע שוועסטער כל הצרות אויף איר קאפ, אומזיסט האט זי מיך געמוטשעט דריי טעג מיט דריי נעכט כסדר, כ'זאָל איר איבער, כ'זאָל איר דערציילן, װאָס טוט מאַרקוס, װוּהין גײט ער דאָ אַלע טאָג, צו װעמען שרײַבט ער דאָס, דאָס, דאָס קװיטעלעך, און װאָס לױף איך אַלע טאָג אױף דער פּאָסט נאָך בריװעלעך? אָ, דײַן סוני איז דאָך גאָר אַן אַנטיק! דערפֿאַר אָבער האַלט זי דער מאַן שטאַרק אין די הענט. נאָר אײן אָסיפּ איז אַ בראַװער מאַן. ער וואלט יא געווען אפשר א שטיקל לייט ווען ער זאלט נישט ווען ער זאלט נישט זיין אזא שקרן אזא לאך אז ער זאל נישט האבן אין זיך קיין וואר ווארט און זאל רויק געהאלטן אפן דאס מויל און וואלט נאך אפשר גאנץ לאנג גערעקאמענדירט פאר אונז זיינע פרינציפאלן נאר א שטארקע קלינג פונעם גלעקל האט אים איבערגעשלאגן אינמיטן די רייד. ער האָט אַ װאָרף געטאָן דאָס האַנטעך מאַלקען אין פּנים אַרײַן און האָט זיך געשװינד געלאָזט לױפֿן צו דער טרעפּ אַרױף, אַז דער אױבערשטן, אַז אױפֿן אױבערשטן עטאַזש, אױף די העכסטע שטאָק. אָבער װי פֿאַרװוּנדערט און דערשטױנט איז ער געװאָרן, אַז ער האָט אַלײן מיט זײַנע אױגן דערזען, װי צװײ הױך-געשעצטע און געערטע דאַמען שטײען אונטער דער קעך-טיר, און אַז די דאַמען האָבן אים דערזען, האָבן זיי זיך גלייך מיט אים געלאָזט לויפֿן אויף די טרעפּן. הום! אונדזער אָרעמע פֿעדער איז נישט אימשטאַנד אַרויסצולאָזן די דאָזיקע ווערטער, נאָר דעם אמת פֿאָדערט פֿון אונדז אויפֿדעקן פֿאַר אונדזערע ליבע פֿרײַנד, אַז געוואַלד! די דאָזיקע צוויי דאַמען זענען געווען נישט קיינער, נאָר די הויך-געשעצטע מאַדאַם רעוועקאַ זעמעלן און די געערסטע מאַדאַם סאָני בלאַנק. וועלכע האבן מיט אונז קיין ווארט נישט דורכגעלאזט פון דעם וואס פרויקע די משרת האט גערעדט. אונזערע פילגעשעצטע דאמען רעבעקע און סאני, לויפנדיג ארויף די אויף די טרעפ, האבן זיך פלוצים ביידע אין איין אויגנבליק א כאפ געטאן צוריק אראפ, און מיט דעם דאזיגן מאנעווער, מאנער,

צו ניין, דאס קענען מיר בשום אופן נישט וויסן, ווארום פרעוקע, פרעוקע, האט נאר א קוק געטון אויף זיי מיט אויסגעלאזטע אויגן, האט געטון א שמייכעלע, א ווארף מיט דער גריווע, נייטיק צו באמערקן אז ביי סענדער בלאנק זענען אלע געגאנגען אן היטלען, חוץ סענדער'ן אליין וואס האט געטראגן א יארמעלקע, און געשווינד ארויפגעלאפן אויף די אויבערשטע טרעפ, אונזערע געערטע דאַמען זענען תּחילת געבליבן שטיין און געקוקט איינער אויף דער אַנדערער מיט גרויס חרפּה איבערזויען, און גאָט ווייסט מיט וואָס דאָס אַלץ וואָלט זיך געקענט ענדיגן, מיט וואָס וואָלט פּרעה כ א אָפּגעשפּילט פון זיין שאַרפן צונג, און ווי אַזוי וואָלטן די דאָזיקע צוויי דאַמען געקענט זיך קוקן גלייך אין פּנים אַריין, ווען צווישן זיי וואָלט זיך נישט פאַרבונדן טאַקע דאָ אויף דער טרעפּ אַזאַ מין שמועס. נו, וואס זאגסט איר, וואס זאגט איר עפעס רעבעקע? אויף אייער טאטנ'ס משרתים, די גרעסטע בזיון קען מען דורך זיי האבן, א מערכה באליידיגט צו ווערן דורך אזעלכע הינט, און ס'איז מיר א חידוש כ'לעבן אז איר רעבעקע זאל דערלאזן האלטן אזא הינט אין שטוב. מיר דאכט זיך אז אייער'ס איין איין ווארט וואלט ביים שווער. זאגט עס נישט, זאלי, דער פאפאשא איז נישט שולדיג, דאָס איז איר פֿליגל-אַדיוטאַנט, און דאָס בן-יחידל אירס הענגט זיך פּשוט אױף זײַן האַלדז. דער פּאַפּאַשאַ זאָל װיסן, אַ צענט חלק, אַ הונדערט חלק פֿון אָט די זאַכן, אָ, סאָני, נישט אומזיסט קרענקט ער פֿון איר. זי איז זײַן מלאך-המװת, זי דערגײט אים דעם עק. און פון דעסטוועגן בארימט זי זיך אז איר מארקוסל וועט זיין א האלבע יורש, אייער טאטנ'ס גוטס וועט אריינפאלן אין א מקום קדוש. וואס מיינט איר דערמיט? איר האט תמיד ליב שונא, יענעם באליידיגן אומזיסט און אים נישט מיט שטעכווערטלעך און אויפן ווינק, שטעכווערטלעך רבקה, איך ווייס נישט ווער האט ליב יענעם צו שטעכן אזוי ווי איר רבקה וסוני, איר זענט ערשט נעכן געקומען אהער הייבט איר זיך שוין אן צו קריגן, איר מיינט עס איז אמאליגע יארן ווען איר זענט געזעצן ביי אונז אויף קעסט? ביי אייך אויף קעסט רבקה? וואס ווייס מיר, ווער ווייסט מיט וואס דאס וואלט זיך געענדיגט ווען אין דער מינוט זאל נישט געווען דורכלויפן דער יונגער הער בלאנק, מארקוס בלאנק, א א, מיט וועלכן מיר וועלן זיך אין גיכן באקענען, און ווען מארקוס זאל נישט געווען מיט און ווען מארקוס זאל נישט געווען מיט א שמייכעלע א קוק טאן אויף די דאזיגע צוויי דאמען וואס האבן געפונען אז דאס דאזיגע שמייכעלע איז פאר זיי די גרעסטע באליידיגונג. וואס זאגט איר עפעס פאני אויף אים? אויף אייער ברודער רבקה, וואס זאל איך זאגן, א וואוילער יונגערמאן, א גאנץ פיינער יונגערמאן, אן עבירה וואס ער איז ביז אהער נישט אנטלאפן, נישט באנומען דעם שוועל און נישט אנטלאפן שארלאטאנעווען. אנטלאפן? ווייסט איר וואס, נאט אייך האט דאס בריוול, ליינט, וועט איר אויך וויסן. און איינער האט איבערגעגעבן דעם אנדערן א בריוו. וואס מיר דערלויבן זיך איבערצוגעבן אונזערע ליינער ווארט אין ווארט, ווי א דאקומענט וואס איז נייטיק צו דעם דאזיקן דאמעין. מיין טייערע אריה לייב, מיין טייערע אריה לייב, מיין ערליכער לערער, מיין גוטער חבר, מיין ליבסטער פריינד, וואס וועט זיין פון דעם דער תכלית? איך קען דיר שוין מער נישט איבערטראגן. וואס ווייטער, ווערט אלץ ערגער און ערגער. וואס טוט מען? וואס טוט מען? מען מוטשעט זיך, מען האלט מיך אויף אן אייזערנעקייט, מען באליידיגט מיך אויף יעדן טריט, מען רעדט מיר שידוכים, מען וויל מיך חתונה מאכן, איר פארשטייט, אריה לייב, חתונה מאכן מיט געוואלד, מען וויל מיר אנהענגען א ווייב, א ווייב צו נײַנצן יאר, איר פארשטייט, מען וויל מיך פארקויפן, ווי מען פארקויפט א זאך, א חפץ, פונקט אזוי ווי עס ווערט באשריבן אין א ראמאן. און ווען? דעמאלטס ווען איך בין דערפון אזוי ווייט, נאך ווייטער ווי איר, אריה לייב, זייט פון מיר, זענט פון מיר. אָ, גוטער, ליבער, טייערער אריה לייב, געבט מיר אַן עצה, איך בין גרייט אויף אַלץ, איך פיל, אַז אין דער דאָזיקער מינוט איז ביי מיר אויסגעוואַקסן פליגל, און איך וואָלט זיך געלאָזט פֿליִען, לויפֿן אין די וועלט אַרײַן, וווּהין די אויגן וועלן מיך טראָגן, אַבי אַנטלויפֿן, אַנטלויפֿן ווײַט פֿון דאַנען, ווײַט פֿון די דאָזיקע ווילדע חיות, מערדער, דעספּאָטן, טיראַנען, וואָס האָבן קיין שום געפֿיל פֿון קיין מענטשן, וואָס האָבן קיין שום באַגריף פֿון דער השׂכּלה, וואָס האָבן נישט געהערט פֿון קיין ציוויליזאַציע, וואָס זענען איבערגעגעבן מיט זייער גאַנצע חיות צו דער וועלט און צו די אַלע נאַרישע, בלינדע, אומשטענדלעכע געפֿילן. אָ, קיינער, קיינער פֿאַרשטייט מיך נישט, נאָר איר, אײַערלײַט. נאר איין מענטש אויף די וועלט, ווי אזוי רייסט מען זיך ארויס פון דאנען? קיין לערער ווילן זיי מיר נישט האלטן, קיין ביכער ווילן זיי מיר נישט קויפן, און איך בין עלנד, עלנד, אליין ווי א שטיין, ווי א פארבלאנדזשעטער אין די וויסטעניש, ווי אין געפענגעניש, איך האב אפילו נישט פאר וועמען אויסצוגיסן מיין ביטער הארץ אחוץ אייך מיין ערליכע אריה לייב, איז דאס מיט גרויס מי ווייל איך האב מורא פיל צו שרייבן זיי זאלן מיך נישט באמערקן. און איר ווייסט דאך ווי עס איז שווער אויסצוהאלטן מיין פאטער'ס אפעקע. דארום קען איך, וועגן דעם, דארום, וועגן דעם, קען איך אייך אפט נישט שרייבן און די בריוו אפטראגן אויף די פאסט אליין קען איך נישט, מען זאל מיך נישט באמערקן, איר ווייסט דאך ווי אזוי דא האט מען ליב צו קוקן מיט זיבן אויגן, דארום מוז איך שיקן די בריוו דורך אונזער פרויקן. פון וועלכע איך האב גענוג צרות מיט יסורים ביז איך רעד אים צו און ביז איך באצאל אים גוט, איר געדענקט דאך וואס פאר א פרך און א גנב ער איז, און ווי גאט איז אייך ליב. אריה לייב ענטפערט מיר, וואס גיך ער אויף דעם דאזיגן בריוו מיט אן עצה פון אן אמת'ע גוטע ברודער, וואס זאל איך טאן אצינד? וועל איך אייך פאלגן אלץ, אצינד וועל איך אייך פאלגן אלץ וואס איר וועט מיר שאפן, אפילו אין פייער אריין. אייער בריוו שיקט ווידער אויף דעם זעלבן אדרעס וואס פריער, און פארגעסט נישט צו שרייבן. איך ווייס נישט וואס שטייט דא אין רוסיש, אפשר איז עס אן אדרעס, אפשר איז עס א באגריסונג, ווער ס'קען זאל מיך ביטע ביטע ארויסהעלפן. ווען נישט בין איך א פארפאלענער. אייער איבערגעגעבענע תלמיד געטרייע חבר און בעסטע בעסטע פריינד מארקוס בלאנק. פי. עס. ארי' לייב, איר געדענקט דאך מיין שוואגער אסיפ זעמל? האט דער דאזיגער פראלעב נישט לאנג אריינגעשריבן א בריוו אז ער עפנט א נייע געשעפט, אן אמעריקאנישע וואש פאבריק. און האפט צו געווינען א גרויסן פראצעס פון אנדערהאלבן מיליאן, פארשטייט זיך אז מ'האט אים דערויף אפילו נישט געענטפערט, אייער מארקוס. ווי האט איר געקריגן אזא בריוו, סאני? ווי? אייער אסיפ האט מיר דאס געגעבן, טאקע אסיפ אליין? מיין אסיפ? ווי ארום? וואס הייסט דאס? דאס דאזיקע שיינע בריוול? אה, דאָס דאָזיקע שײנע בריװל האָט אין אײן אױגנבליק אױפֿגעמונטערט די פֿאַרזאָרגטע, פֿאַרלוקטע רעװעקאַ. שײן, הױך, געזונט און פֿריש איז רעװעקאַ געװען, כאָטש זי האָט געהאַט געלע האָר מיט גרױע אױגן, אַ קלײנינקע, אַ שװאַרצינקע, אַ לעבעדיקע, מיט גאַנץ שװאַרצע האָר, מיט גרױסע שװאַרצע אױגן, מיט אַ קלײן נעזעלע, אַ צונױפֿגעציפּעט מײַלכל, װי אױף שנירלעך, מיט גריבעלעך אין די בעקלעך, אַפֿילו װען זי האָט נישט געלאַכט, אָט האָט איר סאָנין אָט האָט איר סאָנין אינגאַנצן,

איך וועל אריינגיין צו פאפא שעה און וועל אייך ארויסשיקן אסיפן גיכער. די רגע האט סאני געענטפערט, און ווי די פייגעלעך זענען אונזערע געשעצטע דיימען ארויפגעפלויגן אויף דער אויבערשטער עטאזש וואוהין מען וועט מיר בעטן אויך אונזערע ליינער זיי זאלן זיך מיט אונז מטריח זיין. אה, דאס צווייטע קאפיטל קומט שוין באלד.